Иртсе каять. Тулли чухне пулать вӑл ун пек ятне-ха. Шивӗҫ-ха. Пулать. Апӑрлана катӑп та. Кӗҫех тӗрлӗ тӗслӗ туп курӑк татса килетӗп. Чей вӗретсе ӗҫтереп те пӗтӗмпех иртсе каять кинӗ Мамуля. Анне, халь вӑл хуйхӑ мар-ха. Кӳрентерсе хӑвармарӗҫ пуль те вӗсем сана. Ҫук, аннеҫӗм.

Алюш, ман сӑнран пӗр самантлӑха та ыйтас килмест. Мӗнле пурнӑ пӑрна пирес кайсан? Анюк, Мана та сире пӑрахса хӑварма ҫӑмӑл мар. Ҫапах та кӗҫех каялла таврӑнасса шанар, Анюк. Ӑшӑм ҫунсах тухать. Анюк, юрама ҫын пек. Анюк, эсӗ, эсӗ ҫирӗп ҫыннӑ чаман. Ак, ак сан хӳтлӗхре ватаннем, ывӑлӑм Митюш. Тата пӗчӗк пулас кайӑк ҫинчен те ӑна. Вӑл ҫын те сывӑ ҫуралтӑр тесен сан хӑвна лӑпкӑ тытас пулать, Яню. Ак, тӑшмана хӑвӑр ҫапса аркататпӑр та, тен, вӑл ҫуралнӑ каялла та ҫаврӑнса ҫитетпӗр. Вара кунта та вӑйпитер ҫынсем кирлӗ вӗт-ха. Ав епле вӑйлатса ятӑн колхоза. Эсӗ кайсан кам туртса пырӗ ҫак йывӑр лава? Аню, Эпӗ вӑрҫа каймасӑр юлма пултараймастӑп. Ҫынсем унта юн тӑкаҫҫӗ, эп вара-мӗн. Вӑйпитти арҫын тылра-и? Вӗсем вӑрҫӑран таврӑнсан ман вӗсен куҫсенче мӗнле пӑхас? Ҫук, эп ҫырхи ҫинче выртанса юлма хӑнӑхнӑ ҫын мар. Ӑҫта йывӑр сан, Алюш? Ҫавӑнта, пӗлетӗп, кунта та ҫума пулмасть. Ҫапах та, тусӑм, упрасӑнна. Хӗр, эпир сана куҫ пек кӗтетпӗр. Анне макӑрать эсӗ, йӗретӗн, сирӗн куҫ вырман чӗрене касса кӑнтарать ӗнтӗ. Ҫук, ҫук, эпир те макӑрмастпӑр. Вӑт, кумлек, мата кӑштах. Ҫӑмӑлтарах. Юратнӑ ҫыннӑмӑрсем, упрӑр хӑвӑра. Упрӑр. Эсӗ те савнӑ мӑшӑрӑм. Йӗрӗ. Ир. Паян та.

Кӑшкӑрса макӑрнӑ пулӑттӑм пареход. Чуна ҫӑмӑлтарах пулӗччӗ.

Митюшӗ малар. Хам мӗн каланине хам та пӗлместӗп. Ара, ашшӗпе Эсла вӑн та ӑнланать пулмалла. Аран-аран ҫывӑртса ятӑм Митюшне. Турӑҫӑм каҫарсан пире каҫарсан. Ӑнланать паллах. Кӗҫех виҫӗ ҫул тултарать те ӗнтӗ. Кин, эпӗ эсӗ нӳхрепе анса сӑра асса тухампа салтак ачисем килнӗ ҫӗре. Ан тив, аннеҫӗм, хамах ӑсса тухатӑп. Сана йывӑр пулать. Анчах епле шӑкӑлтатса калаҫса пурӑнаттӑмӑр. Ме сана

Ывӑлӑм Алюш, эпир сана паян хамӑртан уйӑрса яратпӑр. Турӑ панӑ шӑпаран пытанса юлас ҫук. Турӑ панӑ шӑпаран хӑтӑлса юлас ҫук. Ҫӳлти Турӑ ырлӑх ярать, ҫӗрти ҫӗр ҫухалать. Кутамкка тени тулли пултӑр. Кутамкка тени яланах пӗрле пултӑр. Ывӑлам, утпа ҫӳре, ҫатма пултӑр, ларма вырӑн типӗ пултӑр, хырӑм выҫҫи ют пултӑр. Ырӑ кӑмӑлпа Уҫӑ туйӑмпа таврӑнас ҫулу пыл выртӑр. Вата пулна пытарпа, пурӑ ҫавӑрса килтӗр сана, ывӑлӑм. Тӑшман кулли ан кул, вӑй ҫук тесе, намӑса ан юл, улах вӑйна кӑтарт. Ҫут тӗнчерен тӑшмана ҫухат.

Хӑйса кӗчӗн те пӑхха ача. Йӗппек ҫухалчӗ. Митюшня! Митюш! Манра пулӑшу ыйтас-ха. Пулӑшу ыйтма ялӗнче никам та ҫук. Пурне вырмара, уйра. Митюшня вара! Ай, пӑхмалли ку ача, значит, давай закинь-ка. Метяш! Кӗтрӗмӗр. Вара ҫав уринесем патне каҫмарӗ пуль Уринесем патне каҫрӗ пулинех. Ҫав Хинюшкӑпа вылянатчӗ. Ҫав патне каҫса кайрӗ ӗнтӗ чупса. Метюш те! Метюш! Эх, сана тытсани пӗрре. Тем сана парассине кутӑрса. Митяш! Митяш! Тусӑм, эс ытлашши ун пекех ан кулянта. Ара ҫавӑн пек арпашура темӗн те пулма пултарать. Вилнӗ хучӗ килмен пек-ха. Хыпарсӑр ҫухалнӑ тенӗ. Йӑнӑш ку. Тем тесен те йӑнӑш. Ара, камӑн та килес килмест.

Вӑл никама та тӳлемест. Кам та йӗре-йӗре куҫҫуль типсех ларчӗ, чунӑм та хытса ларчӗ. Анне те куляннипе кукӑрӑлсах ларчӗ. Пӗртен-пӗр савӑнӑҫӑм Митюшкӑна. Тен, аманнӑ пуль. Тен, госпитальте. Ав Тихӑн Иванӗ кайнӑранпа пӗр ҫыру та ҫырма. Хӑй пӗрремӗш-шамӑш урах аманнӑ пулнӑ иккен. Амӑшӗ еплерех кулянчӗ.

Нимӗҫ упрани пӗр пӗҫерме пӗлеҫҫӗ вара ҫынсем. Анюкне алӑ ҫинче йӑтса ҫӳременни кӑна. Уйра та Анюк, Анюк, ялта та Анюк, Анюк. Калӑн пат самайри председатель пулнӑ та-ха вӑл. Ак, вӑрҫӑ пулман пулсассӑн пирӗн пекех ҫурла йӑтса ҫӳретчӗ-ха, ай! Пур те ӑна хӗрхенет. Мана хӗрхенекен никам та ҫук. Пур те сухли усал, сухли кахал теме пӗлеҫҫӗ хӑть. Вот эсир те пӗччен пурӑнса пӑхӑр-ха, вара пӗлетӗр ун чух. Ҫав пӗчченлӗхе тарӑхсах Ҫакӑ ачана ҫуратас терӗм те. Таптанма пуҫларӗ-ха. Саваҫҫи-вак ҫав ун трие. Сусӑр пулсассӑн та тепӗр сумминчен ирттерет пӗтӗ. Мӗнлерех юратать та-ха вӑл мана? Еплерех хӗрӳ юратать. Ахаль каламан ҫав вӑрттӑн юрату вӑл хӗрӳ тесе. Ак, Ывӑл, ҫуратса ӳстерем-ха, вара курӑ пар ун чух. Ну ӑҫта кайса кӗме пултарнӑ-ха ӗнтӗ вӑл? Ӑҫта кайса кӗме пултарнӑ? Пилӗк минут та иртмерӗ пулӗ? Митюш, Митюш!

Кӗҫ-вӗҫ ҫуратмалла вӗтетсе, кӗҫ-вӗҫ ҫуратмалла. Рахампа айӑттым. Пурисем утмаҫҫӗ-ҫке тупата. Ай-яй-яй. Ара, ҫынсен ачисем килте питӗрсе хӑварсах пӗтӗмпех йӗркелнӗ, никам та ниҫта та ҫухалмасть. Эп вара килте ларса ача ҫухатам, ну мӗн усси манранах, кукай, мӗн усси, Митя! Анне, кӑштах ҫӑкӑр тӑван чикрӗм, тата ӑна кӑна. Кам пӗлет, ҫул ҫинче мӗн пулать. Эс ан кулян, Витюш тупӑнатех. Ох, кин. Эс нумайлӑха каймастӑн-и? Мӗнле пулать унта? Тен, ыранах тухса килетӗп. Митюшсӑр вара тапӑнмастӑпах. Асӑрханӑрах ҫӳле-ха! Таврара таркӑнсем те пурте ҫӗтем пырса ларас пур, кил! Асӑрханарах ҫӳле-ха! Кайрӗ. Мӗнле вӑхӑтла? Никама усал туман, никама усал сунман. Турӑҫӑм, мӗншӗн-ха эс пирӗн ҫине кунран кунах инкек-синкек тиетӗн? Мӗнпе юраймарӑмӑр вара эпир сана? Турӑҫӑм, каҫарсам пире, сан кӑмӑлу, сан кӑмӑлу, Займ, пулӑшсам пире. Тархасланӑм, ӳкӗнетӗп, йӑланатӑп. Ватлӑх ҫитес кунӑмра хӑртӑлӑха тӑратсан хӑварсам.

Тарьяпа, эп ӗнепе сурӑххисене шӑвартӑм, апат патӑм. Ӗнене сурӑм. Сӗтӗҫ-ха, ӑш сӗттерсе парам. Нимӗн те ҫиместӗн пӗтӗмпех пӗтсе кайнӑ эс. Ҫеҫ килмест, нимӗнле. Вилмелли кӑна юлать ӗнтӗ манӑн. Пӗтӗм пурӑнӑҫ арканчӗ. чипер йӗркеллӗ пулса пачча килмелле ӗнтӗ вӑл. Вӑл вара ҫук та ҫук уйӑх та иртрӗ вӗт ӗнтӗ. Старьякпа, эс хӑвна чӗрӗллех шӑтӑка анчӗ-ха. Анюк таврӑнать, акӑ ман чун сисет, вӑл таврӑнатех. Калаҫ, Риме, калаҫ. Эс калаҫсан чуна ҫӑмӑл. Табах сана лӑплантарнӑшӑн, табак, хӑпӑрта эсӗ хӑй таран тава ӗнтӗ. Пурпӗрех вӗт ман патӑма килетӗн, пулӑшатӑн, тавтапуҫах сана, тавтапуҫах. Ара, эсир тинпе шутсӑр лайӑх пурӑнатӑр та. Пӗр варта выртнӑ ҫынсем те апла лайӑх пурӑнаяҫ ҫук. Эсир вара аппӑшӗпе йӑмӑкӗ пирки. Мӗн пӗчӗкрен ҫапла пулнӑ эпир, Пускилсем. Качча килсен те пускилле пултӑмӑр, ҫавӑншӑн питӗ савӑнатӑп. Кӗвӗҫ чунлисем вара ӑмсанаҫҫӗ. Ӑмсаччӑр вӗсене хам чарнӑ. Анюка